Njĩtagwo Wawerũ wa Mbũrũ, mũira wa Ngai. Ciugo nĩcio cia Ngai mwene muoyo wakwa, na nĩcio ici ndĩraria, ndĩnyihĩirie Ngai nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ rwitũ Gĩkũyũ. Ngai ndarĩ cukuru athomagĩrwo, hĩndĩ ĩrĩa wathoma makĩria, hĩndĩ ĩyo nĩguo ũtiganaga na Ngai na ũkauga gũtirĩ Ngai. Ndamũthaitha Gĩkũyũ, ta mũihũrie ibuku nĩkĩ? Kĩrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa kahinda kau kanini ndĩnako twacemania na mwanake ũyũ, nĩ abataire nĩ kũigua ciugo ikĩhĩtũka. Nacio ciugo icio rĩ, nĩcio ciatũma akinye akĩhĩtũka e wĩra-inĩ wake wa kwendia ndawa cia magego agĩthondekaga magego. Kĩrĩa kĩrĩ ho nĩ atĩrĩrĩ, ciugo ici nocio ngwenda gũcokera, rũrĩrĩ rwitũ nĩkĩĩ gĩatũma kũmenyeke Gĩkũyũ?

no ya thuri ĩho nake nĩ kũrĩ na macokio macokire makiuga o atĩrĩ atĩ kũu mwandutagĩra gĩcegũ mbũri mũkahĩhĩria ĩkanginyĩria mũcingo mwega niĩ ndĩ ngai rĩ nĩkuo mũkarĩithĩria ngui na mũihĩhagĩre mai muohete na nyororo na mũtikoha na mũkanda ndigũkĩria tondũ kuongerera nĩ kũru ona kana kũrutaruta nĩ kũru tũgũthiĩ na makinya marĩa meho kũrĩ ũrĩa ũngĩtĩkĩra no ti watho wewe ũrĩa wĩtaũkĩtwo ũkatũtaũranie nĩgetha rũrĩrĩ ruothe rũtikarike o kũndũ tu matangĩrutĩka tondũ ũyũ mwene cakeri mbia nĩkĩo mũndũ atataragĩrwo mbeca ataragĩrwo ũtonga wa ciana iria aciarĩire ũrĩrĩ-inĩ ataragĩrwo ngoroba na ndege na meri o ũma ũrĩa ũrĩ ho nĩ ũndũ wĩna ũira naguo na umĩte na thĩ ũgakũrio nĩ irio ciumĩte na thĩ wetereirwo nĩ mũtĩ umĩte na thĩ ithandũkũ rĩakĩtwo mbere ũtakuĩte nĩgetha ũkũrane ũracoka na thĩ twatiga bũrũri witũ nĩkĩ twathi bũrũri wa isiraeli ũi thai ciana cia ngai twenda cikinyanĩre rĩ ngai nĩ atwendete mũno o hau tũrĩ

kũrĩ marĩ mbere itũ na no makoretwo makĩruta. Gũkũ ti kwa andũ metagwo anabii, gũkũ nĩ kwa andũ ago. Nĩ kũrĩ ũgwati wagĩire, harĩa mwacenjanĩirio mwerwo mũhinge maitho mũhoe. Nĩho kĩrĩa mwekanĩrĩire right na kĩrĩa gĩekĩrirwo kũrega nĩho mwacenjanĩirio. Ũgwati ũcio wa kũhinga maitho ũkĩhoya atwarwo raga Kĩrĩnyaga, ithuĩ tũrĩ ithuothe kana kĩu kĩngĩ tondũ nĩ ituri inya ciumaga huho. na mũtambũrũko wa nyandarũa nguga nĩ wa gatano rĩu koguo rĩ nĩ tũtaũranie kĩrĩa kĩrĩho ndũkongerere wĩra wa ngai ũrute ũrĩa ũtari wongerera nĩ ũkongererwo matũhũ warutaruta nĩ ũkarutarutwo mũtĩ-inĩ wa muoyo moete ũhoro gũkũ gwitũ makorete tũrĩ andũ anene mũno makiuga tũtingĩhũrĩka nginya na mũcinga Mũcinga nĩ mathire naguo ona mokĩte naguo no nĩ matwĩrire kĩĩranĩro gĩkĩ Ĩwe- niĩ ndathiĩ nĩ ndetĩkĩra nĩ mwahũra na njũgũma na rũhiũ na niĩ ndathiĩ gũka na karamu na ibuku na mũtikerica mũkarĩana ta ngui ici ndoka nacio na nĩ ngamũgayania ta mai ya therũ na nĩkĩo tũraikara kabote by 60 gĩkũyũ nĩ twakinya harĩa egwĩtwo matu kuma na kũu gũtirĩ ngui gũkũ arĩa metanĩtie na jesu nĩkuo kũrĩ ngui thai thathaia ngai thai thai thathaia ngai thai mũngĩigua nĩ thai mũngĩaga kũigua rĩ mwene ũhoro rĩ na mwene muoyo waku nĩ arĩ ho thai thathaia ngai thai Ai. thai ngui rĩ gũkũ yoka na mũthũngũ Eh, hiyo kila mgongo. nyaurĩ Eh, yoka na mũitaliani eh, hii ni horo wa mocio.
kumania na hau rĩ nĩo mokĩte na indo ici ingĩ ciothe handũ tu na ndũũ na ithi- ciothe ithiĩte igĩkaga atĩa ĩkĩragwo nĩ research mahũthagĩra kiugo research kana kũka kũgeria research nĩ kuga kũgeria Kule ndo hivyo. kũrĩ andũ aitũ Ni horo wa na nĩ bũrũri ũrĩa moĩ nĩguo wĩ rũrĩrĩ rũrĩa rwanyende bũrũri wa iria nyama na ũkĩ nĩguo ĩĩ nĩ ũhoro wa ma haya nĩho mwatua iria nĩ kai- nĩ kĩ nĩ njohi nĩ njohi ũkĩ nĩ kairĩtu kanini nĩ ũhoro wa ma nĩ wathikĩrĩria Ĩĩ. nyama mũtinathengia nĩkĩo mwathondeka kamakis tondũ no nginya mũtumia kana mũirĩtu

koguo rĩ tũngĩnyihĩria nyene rĩ tondũ niĩ gũtaũka gwakwa rĩ kũu ndĩraria rĩ nĩ gwĩtĩkia ngai kũna kũna kũmwenda we kũna kũna
nĩguo ũguo Huyo mtu anajua kwa- kũmwenda kũna kũna kũmũtĩa kũmwĩtĩkia kũna kũna Ehe. kũmwenda kũna kũna Ehe. kũmwĩnyihĩria kũna kũna Kũna. na kũmũtĩa kũna kũna kũna kũna ngai ũcio rĩ ekũingĩra thĩinĩ waku ndũrĩiguaga ũhoro wake na mũndũ ũngĩ nĩ arĩrutaga ndeto iria ekwenda ikinyĩre rũrĩrĩ rwake rwake nĩ twaiguithania nĩ ũhoro wa ma twacoka haha harĩ we rĩ kana harĩ niĩ rĩ nĩ gũciarwo nĩ kũrĩa Ehe, nĩ gũthiĩ kĩoro ehe, na na gũkua gũkua maũndũ nĩ maigana nĩ matatũ tuoka Kana- tũgĩthiĩ tũgĩthiĩ kũrĩ ngai rĩ Eh, mũgai ũrĩa ũtũgayagĩra rĩ tondũ nĩwe ũtũgaĩire mĩoyo tondũ indo ici ingĩ twĩ nacio gũkũ thĩ nĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo ũtugi

nĩguo na ihĩtũkanaga tarĩ rũheni nĩ ũhoro wa rĩu rĩtwa rĩ rĩu rĩtwa rĩerũ ũrĩa ũrarĩ mũrata waku rĩ akambire kuga rĩu gĩkĩ nĩ kĩimba ona ndangĩkũhutia we na nĩ no- mũrata guo ĩĩ, no ũhutirie ona ũrĩa mũtũranagia nake nginya na nyũmba mũtumia waku ndagĩkũhutia ndagĩkũhutia Eh. ũrĩa ũrĩkũhutia rĩ Eh. ũrĩhutio nĩ mũndũ ũrĩa wĩkĩrĩte kĩrauni nĩguo mũthigari ĩĩ nĩgetha ũira wothe ũkorwo wĩ mwandĩke wĩ mwena tondũ wake we wĩ wa thirikari nĩguo nĩguo wĩ wa thirika kuma harĩa werirwo mĩaka ikũmi na ĩnana rĩu rĩ wĩ wa ũkoragwo wa thirikari thirikari ũkorwo wĩ wa thirikari rĩu nawe nĩ wagĩrĩire kũrũmĩrĩra watho ũrĩa wa- wĩ wa thirika wĩ wa thirikari no rĩrĩ ngai witũ atakĩrĩ mũndũ Ngai ithe wa maithe maitũ nĩ muoyo nĩ muoyo ti mũndũ koguo maũndũ maya mangĩ mothe mandĩke rĩ Ah. ũcio nĩ ũgĩ wa mũndũ nĩ mũndũ wandĩkĩte maũndũ mau ma mũndũ ũrĩa arenda mũndũ akorwo aikarĩte aikarĩte kana ũrĩa- kana mũndũ ũrenda bũrũri ũikare ona ũrĩa ũkwenda ũrĩa ekwenda ũikare we mwene akandĩka

Hĩndĩ ĩyo ũrokoma. wega wa ngai ũrotũigana Eh, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũrĩaria reke ngai atũkinyĩrie hau tondũ ti mbara twĩ nayo na mũndũ ona ũrĩkũ no tũrenda gũkinyia ũma nĩ kĩĩ ma nĩyo kĩĩ na ma nĩyo maĩ Nĩgũkinyĩra ũma.
ma nĩyo maĩ Eh, nĩguo. na maĩ ndũngĩmahingĩrĩria kũrĩa mathiaga na nĩkĩo wokĩra maĩ-inĩ Ĩĩ. wathiĩ ndainĩ maĩ-inĩ Ĩĩ. nginya ume gũkũ thĩ wambĩrĩrie kũrĩa na kĩ na kanua gaku karĩa kahenanagia Ĩĩ. gakendia muoyo waku Ĩĩ. tondũ gũtirĩ ũngĩ mwene muoyo othengia ngai we wiki thai thathaia ngai thai Ah, he kiuria he kiuria he andå å gwetire gå kå ithuä tå rä ago tondå andå nä matindaga makiuga atä må ndå må go nä we må rogi rä ta theria hau wambe ũmere mũndũ mũgoni nũ batiĩ kũmwĩta mũrogi
Ah, andũ acio niĩ nguga nĩ ana andå acio nä ana mũragũri Ehe, mũrogi ehe, mũrathi ĩ.
må ndå må go na mũndũ mũ må ndå må go Eh, mũndũ mũgoni nũ mũndũ mũgorĩ
nä å rä a å ragå raga maũndũ atekũhũthĩra mbũgũ ehe ĩ mũragũri mũragũri rĩ mũragũri rĩ nĩwe ũthũcaga mbũgũ mũthũci wa mbũgũ Ĩĩ. agathũca mbũgũ akauga aigaga ciagwa ũguo ciuga namba ĩrauma ĩno na mbere imeno ĩ mũrogi nake nũ mũrogi ahũthagĩra mĩtĩ o iria ndawa twatigire kũhũthĩra gũkũ ciĩ citũ

Aha. nginya ta ta KU Eh. nĩguo ũrĩkora kĩndũ Kana gĩtagwo kama abici na gũkĩa. Eh, Ah. nĩguo ũrĩkora chemist ĩmwe ya kwendia nda Ndawa. ndawa mahũthagĩra na gũtirĩ irio ũngĩrĩa kũu itekĩrĩtwo mahuti Mahuti mau ma ndawa icio cia. ma ndawa icio Eh. na andå acio makorwo maikarĩte wega mũno na ngĩona nginya mĩrĩ yao nĩ mĩega mũno na mũndũ ka- eh, rangi ũrĩa enaguo Andũ cio ũndũire wao ũrĩ o ũndũire wĩkuo ũndũire wa andũ acio ũrĩ ũkuo na nĩkĩo ũraiguire atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno ũraiguire arũme kwa arũme ngĩ Mm. nĩkĩo mũndũ gwĩtwo Museveni araugire tondũ matũirie thingira ũrĩa wa mwambĩrĩria wa kũu nĩwe wetagwo Daudi Kabaka nĩguo Ũguo ũcio nĩ ũhoro wa Eh, Daudi Kabaka nĩguo Daudi ũguo. Kabaka Nĩguo. thingira niĩ nĩ thiĩte nginya harĩa makerere Eh. arĩa mokĩire mwena ũyũ na mbaruni rĩ Eh. arĩa maugire atĩrĩrĩ Eh.

eh, mwaka wa ngiri ĩmwe magana manana ma ikũmi na ithatũ thai thai ngai thai nginyĩtie hau we rĩu ihinda rĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũkongerera kũrĩa ngai ekwenda mwene muoyo tũtirari igũrũ rĩa mũndũ ũngĩ tũraria mwene muoyo mwene muoyo waku
ũcio nĩwe ngai nĩwe Ngai. angiuma thĩinĩ waku ũgĩa na rĩtwa rĩerũ kĩimba o ta rũheni Ĩĩ. ũguo nĩguo ngugĩte thaa ithathaia ngai thaa ũgĩtarĩria harĩ andũ acio anarĩ nĩ wagweta mũrathi na nĩwe ta mũgo wa kĩbirũ Onawe nĩndaigua kwĩ maũndũ wanarara mangĩ makahinga na rĩu wĩ mũrathi nĩ ũrathi ũrĩkũ ũngĩ wĩnaguo ũngĩenda andũ mamenye? Ah, kĩrĩa kĩrĩ ho rĩ ithuĩ tũtitindĩkaga ũtathaa na tũtingĩongerera kana tũrutarute nĩ tũkwambĩrĩria rũgano rũu andũ aitũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩtongoria tiga atongorithio. Ithuĩ tũtirenda igweta ona kana ngumo ona kana kũrĩa tũnyore, nĩ atĩ korwo ciugo iria tũnengereirio thĩinĩ wa mĩoyo itũ, tondũ Ngai witũ ndathomagĩrwo tondũ gũtirĩ cukuru ya Mwathani nĩ mũndũ ũthuragwo nĩ andũ, nĩ mũgai, gũkũ nĩ kwa mũgai. na mũthĩnjĩri na nĩkĩo waigua makĩũria mũthĩnjĩri eko ũhoro twĩ naguo ĩ eh, no tũtingĩkĩhurunja ĩ thai nĩ thayũ nĩ thayũ ĩĩ nĩguoka rĩu hĩndĩ ĩyo gĩtũ kwaria maingĩ ĩ thayũ thayũ kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ na niĩ ona nda- korwo ndaga kũgĩa igweta ona rĩrĩkũ no nĩ atĩ ci- ciume kũrĩa ihingĩrĩirio

maũndũ nĩ mana gũikara nyũmba ya kona inya ũrĩrĩ kona inya mũrĩngĩti kona inya kaburi gaku kona inya ithandũkũ rĩaku kona inya Ĩĩ. magũrũ maku merĩ ma mũtumia waku merĩ ngai arekererie muoyo muoyo nĩguo ũtagũrĩkaga thĩinĩ wa thĩ tondũ nĩkĩo ũrĩ nguthi na mwĩono na ũthikagwo na thĩ wa tĩri

nĩgetha andũ mamenye ngoma no Ngoma na cia ngomi.
He ngoma na ngomi. Aha, ngoma na ngomi nacio ũhoro wacio nĩ atĩ Nĩ tũkari ũhoro wacio.
Ũguo nĩ tũkwaria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. ĩĩ nĩ. Ĩĩ. no he mbũgũ ũrahura kona he mbũgũ ya mũgwanja harĩa nĩyo ngwendaga Gũkũ gũkũhũthĩka thutha wa mĩaka mũgwanja gũkahũthĩka rũtũndũ, nyanja, kĩhato,